Chinyambobe chungu nzima eh chinyambobe chinyambobe chioka this is the room here. Ah, mwanche omorigereria, totagete gochaka esabari gochia ase ensemo ya Mwamogesa. Mwamogesa iga ere gati gati y'omochie o Kisii, chinsemo chiria chianyanchurwa igoro aria. Nkagerete abagusi ime omanyete ase tokorokwa egeti ki'abarogi. Abwo, etwanyora ecourt order korwa ase eclient ekemo omwaka okorokwo ng'a Philip Abuga, nabo batwakire esimi bagoteba ng'a togende gocover estory igoro ya omwMC oyomo, sitting MCA oyomo bw'ecounty ya Kisii, oyio bwangire kong'anya korwa ase premises chiaye echio arentetie, enyomba arentetie amenyete

Mwanche omorero eria twaikire ase compound ya omoMCA oyio ase amenyete. This is the compound you can look at the environment itself aiga no amenyire aa no akorwa ogenda emeremo so lakini rende koreng'ana na intelligence bagoteba ng'a iga ang'anyete botuko so they don't know. Egento mbwate okoboko aa ne court order ya police ya ecourt imepeanwa so auctioneers no are maiga bachire na abasikari They wanted to evict him, lakini bono twatebwa ng'o ng'anyire. Enyomba nere eye ma. Let's look have a look at it. Nyomba nere yang'anyete botuko, bagoteba ng'a noa amenyire iga iga for quite some time, oramenyire aye emiaka emenge sana, e auction ano ere ma no. These are the rooms. Okay. Engichani ere ma. Okay. Eh, this is, this is the kitchen. Ere nere ekichen mwancho omorigereria. Enyomba eye egere chinsemo chi'egetii ki'abarogi, baria abagusii momaete egetii ki'abarogi isiko gotoka aiga ase omochie o Kisii, chinsemo echi amo amo gesa rogoro aa. In fact egetii ki'abarogi igoro igoro igoro igoro aa eside ya rogoro noo enyomba eye egotoka. Tete togende round enyomba eye gusii. This is this is the toilet eye nere echoo uh this is the bedroom kai nyumba si ni chafu sana eh this is the bedroom monto ogatebigwa obotuko okorora ng'a oh otama korwa iga okay echi ne chiwodrobe chinyambobe chungu nzima.

Koreng'ana ne chidocument batutomire bagoteba ng'a bamorikire amarube several times ang'anye lakini tari kong'anya bakaira ekina koti amarube ayio nonya bwate ase esimima iga bakaira ekina koti January 23rd bakaegwa eorder yogocha komong'anyi by force Lakini rende abasikari banyanchwe bachirega nomogaka oyio, banyorire ng'a okorora ng'a omonto namotebetie, na banyorire enyomba agere empty, there is nobody. Lakini rende omogaka oyio ogosaba kwaye nkori ng'a omonto oyio arua igo rende ng'a orure ororo but we'll be talking to him outside here, ntagete nkoire amazingira ya enyomba eye ekenge egeka, and then we see how the house looks like.

Korora ng'a konyene atugete chingoko moino aa okay this is how the house looks like ladies and gentlemen eye netangi y'amache okorora ng'a nonye bakobucha amache korwa eke negesumu gose niga echingoko. Nekende gose negie chisese I I don't know amaki maria amao korora ng'a chituani konya nchire chire maa. Okay this is the compound na kai egesumu nkera gia kimataifa sana iko korora ng'a ga garuseti America, nkera iga gagotugera chingoko aiga iga, moino aya na ama amatoke are moino aa eh see.

Mochandoki otogete bono. Korwa erio
tanya kong'akana buya buya chibesa. Erieta riao ngaki korokwa nario erinde oche aiga Philip Abuga? Okay, ehe. Tanya kong'akana, na kera rituko togochia komosaba o- oteba ng'a ninche ng'akane ninche ng'akane, onye akogenderera igo rigooka. Mpaka bono tokagenda ekoti egere atwakane chibesa chiaito. Ee, are aye chibesa erenge abwate? Bono iga abwate 32,000.
32,000.
Eri nemetinya erenge? Ee, echi bono iga are goakana omotienyi oye omoria kagoakana 10,000 goakana naye. Gese echiom ekero ogochibara echi atigaretie agoakana enke na enke tagoakana chii nachio echi bono are ase abwate nachio echiagerete togataka tokamotebia ritang'ani ang'anyete aakana akanga.

Rimuria momaye bwaibwe agacha iga aiga komotaiyi chibese, akamokurura korwa iga abake epara eye eria. Tokaire Kiina aria Nyanchwa Police Station. Bono ngiachia konyora magoro korwa ororo.

Oyore landlord Mm. yo omonto okorokwa Duke Nyarango Yes.
obeire landlord yaye ase omo- omo- egeka getari egeke Mm. lakini konya barasumbuanaire ekiagera etenant eye teri koripa rent Mm. eh, ekero abekeretwe aripe rent chiribu ikomi are koripa eh, 9000 Mm. naende akoripa chingaki chiria atagete Mm. Bono ekarora ng'a elandlord yaetee teragokigwe neng'ana eyio, ekarenta rende amariria ase tore tokamobekera ekina kotini. Ee, ntwanyorete order, Yes.
eh, toka- tokaire order eye ase OCS Nyanchwa Police Station, yare goteba ng'a omo- omo- omo- omokunyara ng'a nare koba gagosokia igoro enyomba eyio,

Eboti nabo yagiriete namanano ayio, lakini buna moroche igoro buna nairete ogote ase OCS Onyanchwa Police Station
okorokwa Mister Esendi. Okorora nabo eng'ana yamoikerete oyo Duke Nyarang'a nabo akonyara kong'anya botuko.

Omanyire ere buya, lakini bono se ekero omonto amanyete enyomba y'omonto, nabeire buya orurenti buna abwenerete korua, naende onye karasimie nabo agotebia elandlord nasiirwe gose abe gakonyara gakong'aanya nobuya. Bono torosie oyobe ere gakong'aanya botuko naende tarue chibesa gochia ase elandlord.

Ah, mwanche omorigereria, buna twachika kogoteberiria, Mweshimiwa gatochiika toiche aiga mpaka ase omobagaani o El Paraiso, aiga ase omochie o Kisi. Twachire, twaikaransire iga iga for almost two hours kogamba, lakini rende Omweshimiwa nigo anga gotokwanera ase ecamera, so it's his right, we do not force things. Ah, twatema komopersuadia atokwanere erinde eria response to the claims raised by the family,